Nawr de, uh, yn y rhan yma, ni yn mynd i ychwanegu dros slice, so voiceover. Uh, mae fe'n rhan o beth sydd angen i chi wneud yn eich fideo chi. Felly, os ydyn ni moyn wneud hynna, ni'n gallu mynd draw i ein plus bach handi ni draw fan hyn, A ni'n gallu gwasgu voiceover. Nawr, os fi, unwaith fi'n gwasgu hwn, mae hwn yn newid, mae hwn yn troi ymlaen. Felly, mae hwn yn dod o fan hyn. So, control track. So, os ni'n gallu cuddio yna, neu ni'n gallu fe dod fe mewn. So, mae hwnna yn rhoi fwy o opsiynau i ni o ran y tracks wahanol sydd gyda ni. So, felly, os ni moyn cuddio hwnna, ni'n gallu cuddio'r testun, os mae'n cuddio'r logo, ni'n gallu cuddio, cuddio logo, am fynd yn flan i fyna. Neu os ni moyn uh, rhoi mute arno hwn am eiliad, byddai'n dangos chi pan byddwch chi'n neud am yn eiliad. Um, un peth, efallai byddwch chi heb sylweddoli, yw, os fi'n gallu ffindo fe, yeah. yn fan hyn, mae Rhai o'r darnau glas fan hyn, falle bod rhai o'r fideos chi wedi lawrlwytho yn cael sŵn tu ôl i fe, felly ni moyn cael gwared o nhw oherwydd ni moyn cadw ein sŵn ni. Felly, nawr, os yn ni yn llys cytroi, nawr, peth sydd yn defnyddiol i wneud yn y rhan yma yw pan chi'n wneud droslais, so ni'n mynd i roi mute ar hwn, oherwydd os ŷn ni yn recordio ein llais ni gyda y cerddoriaeth ymlaen, mae'n mynd i recordio y cerddoriaeth sydd yn dod mas o eich clust ffôn chi neu allan o'r cyfrifiadur ar yr un pryd, so byddwch chi'n cael eich llais chi gyda eich um, eich cerddoriaeth. So, a os chi'n moyn symud e, mae fe jyst yn mynd i swnio'n rubbish. So, be ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i roi mute ar ein cerddoriaeth ni, ac yn barod i recordio llais ni. Nawr, un peth bach arall yw, beth Yy, dychmygwch bod chi yn y dosbarth yn neud hwn, a bod ma' lot pobl arall yn neud yr un peth a- ar un tri- ar un tro. Yym, ma' fe'n mynd i bod yn swnllyd neu beth bynnag. Felly, ma' 'na ma' 'na tip yy fi 'di pigo lan yw i roi cot chi dros eich pen i fel cadw un like fel mwy o sŵn allan o beth yw recordiad chi. yn amlwg mae ddim mynd i fod yn hollol sound proof, ond mae fe'n gallu wneud e'n swnio lot, lot well. So, na i achwnau camera fi a cael hwn fan hyn. So, os chi'n gwneud rhywbeth fel hwn, i dan gallu gweld fi, mae fe yn gwneud e pethau swnio bach fwy glir i chi. So, os chi'n gwneud hwn, a fi'n mynd i gwasgu y botwm yma, Clic fanna, mae'n troi'n goch, a wedyn chi'n gallu gwasgu fe, a mae fe wedi cyfrif chi lawr. 3, 2, 1. Croeso i Cwmcarn Scenic Drive. A wedyn gwasi stop, a wedyn fi'n gallu stop o edrych fel mapit. Ah, dyna ni. Cael gweld y gwyneb fi na. Nawr, os ni'n edrych nôl fyna, nawr, ni'n gallu chwarae hwnna. Croeso i Cwmcarn Scenic Drive. Llais hyfryd, soenol, lyfli fan'na. Fel o'n nhw'n arfer dweud yn prifysgol, the dulcet tones of Illtud Jones. Nawr, ni'n gallu lleihau y darnau fan hyn, ni'n gallu cael gwad o y tawelwch ar dechrau a diwedd. A wedyn ni'n gallu ychwanegu ein cerddoriaeth ni nôl. So, beth mae hwnna yn swnio fel? Croeso i Cwmcarn Scenic Drive. Nawr, Yy, y problem sy gyda ni nawr yw ma' cerddoriaeth bach yn ry uchel i clywed ein llais ni. So, os ni'n gwasgu a ni'n rhoi double click ar fan hyn, mae ein tab sydd yn dweud O jiw, a 'na fe, mae hwn yn dod lan. So, ni moyn edrych ar hwn. Ni moyn edrych lawr fan hyn, lle mae'n dweud advanced. Os chi ddim yn gweld hwn, mae siwr fod yn edrych fel hwn. Gwasgu advanced, a ni gallu gwasgu auto duck. Nawr mae hwnna, os chi'n edrych fan hyn, os chi'n gwasgu auto duck, Mae fe, chi'n gallu gweld y cysgod fan hyn, mae fe yn tawelu y cerddoriaeth yn digon i, am y, y droslais. So chi'n gwasgu play fan hyn. Croeso i Cwmcarn Scenic Drive. A mae'n neud hwnna'n hollol automatic, oedd dim rhaid fi wneud dim byd, mae jyst yn botwm i'n clicio, mae fe'n really, really cool. So, dyna y ran yna. Ran ychwanegol chi'n gallu gwneud yw i roi fel sŵn cefndir uh, i eich dros llais chi. So er enghraifft, yn fan hyn, mae fe'n uh, siop coffi. So gallwn ni ychwanegu audio sydd yn yn Adobe Rush. Fi'n gallu mynd uh, Cafe? Dwi ddim yn mynd i roi ti fi rhywbeth? Ww, cafe ambiance. Ww, perffaith. Dyna mi fi mwyn. So fi'n double click o hwnna. Neu fi'n drag o fe mewn. A, gosgi bottom add. Help you, Mr Jones, come on. Nawr, os y fi a jyst yn lleihau hwn, fi ddim angen y holl peth. A fi jyst yn neud y cefndir o fy troslais i. Fi'n gwasgu play na. Croeso i Cwmcarn Scenic Drive. Nawr mae hwnna bach yn uchel fi'n teimlo, so fi'n mynd i lleihau y volume i rhywbeth fel 20. Fi'n gweld chi bron o bod just yn gallu gweld y tu tu ôl i fe. Sy'n chwarae hwnna eto. Croeso i Cwmcarn Scenic Drive. Mae jyst yn ychwanegu rhywbeth, rhywbeth extra fyna i jyst dweud, o oh, ie, yeah, chi yn caffe. A dyna y fideo am y droslais.